Bu goşgy Ýakup pygamberiň ogly Ýusup pygambere bagyşlanan Gurhandaky Ýusup süresiniň mazmunyny alyp, şony türkmençe goşgulaşdyrmagyna, wasp etmegine çalyşdyk. Diňläň, lezzet alyň! Ýakup pygamberiň ogly, ýigitler ýigidi Ýusup, kyssalaryň iň gözeli, wasp edilen eziz Ýusup. Bir gije täsin düýş gördi. On bir ýyldyz. Aý-Gün bardy. Hemme oňa baş egýärdi, sežde edilen beýik Ýusup. Doganlar göriplik etdi, öldürmäne niýet etdi, eltip seni guýa atdy, gardaşlaryň seniň Ýusup. Köýnegiň gana bulady. Ýusup jany böri iýdi, Ýakup muňa ýalan diýdi, aglady seň üçin, Ýusup. Çykardy seni bir kerwen. Buşluk, buşluk, ine oglan, Bazara gül edip goýlan, Arzana satylan Ýusup. Wezir ony satyn aldy, Oň gelnine sowgat doldy, Göýä, saraýda bir güldi, Allanyň söýeni Ýusup. Ýusup artyk ýigit çykdy, Zöhrän aşk ody ýakdy, Namysardan elin çekdi. etdi. Özüne aşyk eden Ýusup. Ol teklipden uzak durdy. Derrew gapa tarap çürdi. Allanyň gudratyny gördi. Yhlasa ýetirilen Ýusup. Aýal oňa töhmet etdi. Kömege bir şaýat ýetdi. Kim köýnegi yzdan ýyrtdy. Günäkär şoldy-la Ýusup. Bu habar ile ýaýrady. Zöhre märeke gurady, Gelenler elin dogrady, Görüp jemalyňy Ýusup. Zöhreleň sany köpeldi, Ýusup Alla doga kyldy, Zyndan, zynadan hoş geldi, Namys bilen arly Ýusup. Bigünä zyndana gitdi, Ençe ýyl ol ýerde ýatdy, Türmäni medrese etdi, Köňüller soltany Ýusup. Bir gün patyşa düýş gördi. Hor sygyrlar semze iýdi. Gök we gury bugdaý bardy. Düýşi ýordy Eziz Ýusup. Patyşa ony görjek boldy. Ýusup oňa şert saldy. Töhmetçiler boýun aldy. Seniň tämizligiň Ýusup. Bollini, Müsüre baş, Başlar üstünde tylla täç, Bütin halk oňa mätäç, Ýowuz günlerinde Ýusup. Bir gün doganlary geldi, Ýusup olary tanady, Olar bolsa biganady, Seniň kimligiňe Ýusup. Diýdi Ýusup, Ýene geliň, Jigiňizem bile alyň, Tölegin yzyna salyň, diýip tabşyrypdy Ýusup. Doganlar öýüne geldi. Jigiň üçin rugsat aldy. Ýakup seni ýada saldy. Aýralyk ajyňy Ýusup. Doganlar dolanyp geldi. Jigisine goldaw boldy. Onuň üçin oýun saldy. Akyldar hem dana Ýusup. Suw gabyňy goşda bukduň, kerweniň öňüni kesdiň, öz jigiň ýükünde tapdyň maksatly myratly Ýusup. Diýdiler onda bu ogry, muň doganynyňam eli egri, bu işdäki asyl dogry seniň bileniňdi Ýusup. Gamgyn yzlaryna gaýtdylar, gelip wakany aýtdylar, Ýakup başyny agyrtdylar, doganlaryň seniň Ýusup. Ýakup gözi ýaşdan doldy, aglap gözleri kör boldy, hasratyňy ýada saldy, nirde galdyň, janym Ýusup. Her gyz umydyňda bolan, git olary gözläň diýen, ile gizli, oňa aýan kakaň Ýakupdyr, sen Ýusup. Doganlaryň ýene geldi. Diýdiň indi wagt doldy. Agalaryň tanap galdy. Şol pursatda seni Ýusup. Agalaryň bagyşladyň. Diýdiň baryň. Göçüp geliň. Köýnegim gözüne sürüň. Gözleriň dermany Ýusup. Kerwen çykanynda ýola, Gysyň gelýär, Kengan ile, Göze sürlen köýnek bile, Açdyň kakaň gözün Ýusup. Ýakup maşgalasyn alyp, Müsüre seň ýanyňa baryp, Aýralyk, gitdi soňlanyp, Gujakladyň ataň Ýusup. Ataň tagtyňa oturdy, Hemme kişi başyn egdi, Ine seň düýşüň ýorgudy aýan boldy bu gün Ýusup. Ol gün şükür-doga kyldyň, Hak zikrini ýada saldyň, hergiz salyhlardan bolduň, Allanyň bendesi Ýusup. Bu wakalar Haka aýan, pygambere wahýy bilen kyssalaryň iň gözelin bize sowgat berdiň Ýusup. Ýyllar soňra Musa döwründe, Zalym faraon öňünde gizli bir mümin dilinde zikr edilen Eziz Ýusup. Alla senden razy bolsun, jennetde goňşym eýlesin, jemalyňa haýran bolsun ähli musulmanlar Ýusup.